नमस्कार मिथिलावासी मिथिलांचल क्षेत्र संग पूरा बिहार में चुनावक जे स्थिति जहन टाइम अबै छै ओ चाहे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो चुनावके समय अबैत देरी चुनाव अबै छै तऽ मुखिया कैंडिडेट या मुखिया जे छथि से विधानसभा चुनाव होय तऽ विधायक जे छथि वर्तमानमे से या फिर नया कैंडिडेट या लोकसभा होय तऽ सांसदके कैंडिडेट या सांसद जहन क्षेत्रमे अबै छथिन आइ तक पाँच साल पूरा बीत गेलै पाँच सालमे एखन विधानसभा चुनाव छै तऽ बन ये विधायक जी सब पूरा चारि साढ़े चारि साल कहाँ छलखिन हैं पूरा चारि साढ़े चारि कहाँ छलखिन हैं गायब एखन जहन आब चुनाव एलैए तऽ तहन जनताके बीचमे आबि कऽ अपन अपन खाली बहस करै छथिन जे हम ई काज केलहुँ ओ काज केलहुँ लेकिन एकोटा कोनो काज कतहु भेल नहि छै ओ बस कागजपर नहि खाली बहस होइ छै कागजपर नहि बहस भेलाके बादमे जनताके खाली लॉलीपॉप देखायल जाइ छै लॉलीपॉप देखा कऽ जनताके ठकि कऽ अपना क्षेत्रमे बस अपन सीटके मतलब कैम्प करयके ओ बीजेपी के तमाम एनडीए गठबंधन के जतेक कैंडिडेट या नेता जनता सब छथि ओ एकटा ओकर सबके एम बनि गेल छै जे केवल जनता के लॉलीपॉप देखा कऽ अपन सीट कायम केनाइ आओर हमर सबके सबसँ पहिले बात करी बेनीपट्टी विधानसभा के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र मे हमर सबके विधायक छथि विनोद नारायण झा जी जे पूरा चारि साढ़े चारि साल जनताके देखाइ नहि देलखिन हेँ कतहु आब जहन चुनाव एलैए तऽ एखन आब दुर्गा पूजा छै तऽ गामे गामे दुर्गा पूजाके नामपरमे ओहिठाम ओहि क्षेत्रमे जा कऽ मन्दिरपर जा कऽ जनतासँ जनतासँ जनसंवाद करै छथि ओकरासँ जनताके ठगकके प्रयास करै छथि। जनताके ठकि कऽ फेर चाहै छथि जे हम बेनीपट्टीके कुर्सी पर नहि बैसी। लेकिन जनता समझि चुकल छै जे बेनीपट्टी नहि हमरा काज की भेलए आओर ओहि काजके मोताबिक ओहि क्षेत्रमे आब बीजेपीके या फेर एनडीए गठबंधनके कोनो सरकार नहि चाही। बेनीपट्टीके जनता ठानि लेने छै आ ओ ठानक चाही बेनीपट्टीके जनताके ठानबाक छै जे बेनीपट्टीसँ एहि वर्तमानके विधायकके एहि सीटपरसँ हटेबाक बहुत जरूरी अछि आओर सङ्गे पूरा बिहारमे जे एन डी ए के सरकार चलथि डबल इंजनके सरकार चलथि ओहि सरकारके उखाड़ि कऽ फेंक देबाक छै जनता सब सब केओ ठानि लिअ अगर अहाँ सब ठानि लेबै नवयुवा सब ठानि लेबै कि अगर एहि सरकारके उखाड़ि कऽ फेंक दियै तऽ उखाड़ि कऽ फेंक देल जेतै युवा सब जे हमर छथि जे बिहारसँ बाहर जा कऽ अन्य राज्यमे जा कऽ प्रवासी मजदूर बनि कऽ हमर सबके हमसब जे छी से ई दिल्ली हरियाणा पंजाब गुड़गाँव गुजरात महाराष्ट्रमे जा कऽ जे मारि खा कऽ गारि सुनि कऽ जे काज करै छी ओ चीज नहि हेतै ओ चीज पर नहि कायम हेतै आ ओ चीज बिहारमे अपन फैक्ट्री अपन जे उद्योग धंधा हमर चौपट पड़ल अछि चीनी मिल सूत मिल पेपर मिल बहुत तरहके हमर सबके धंधा छल जे हमर जे उद्योग छल ओ चीज जे हमर चौपट पड़ल अछि ओहि चीजके फेरसँ शुरुआत हैत आओर अपने सब हमर पूरा बिहारक जनता अपन बिहारके आबि कऽ अपन बिहारमे आबि अपन क्षेत्रमे रहि कऽ अपन धन्धा करता आओर बढ़िआँसँ रहता तऽ अपने सब जनतासँ आग्रह जे एहि बेर ठानि लेबाक छै जे एन डी ए सरकारके ई डबल इंजनके सरकारके बिहारसँ उखाड़ि कऽ फेक देबाक छै जय मिथिला